Wel dwi'n filfeddyg wan ers 2006 sef rhyw bedair blynedd a hanner felly. Um, wedyn dwi wedi ngeni a magu yn, yn rhaws fynydd ar ffarm, ffarm ddefaid a da ni'n magu meirlod acw. Wedyn mae o jes beth dwi wedi arfer weld ys pan dwi fach a wedyn oedd o'r peth amlwg i wneud oedd mynd yn filfeddyg a Dwi wrth y modd efo'r efo swydd. Dwi efo practis y wern wan ers um, tri mis. Mae'r practis yma um, yn mynd wan ers rhai blynyddoedd a wedyn mae gennym ni um, branch yma yn Bala a wedyn mae yna dri branch arall yn Ruthin, Dimbach um, ac yn Ambargela. Wedyn, da ni'n cyfro ardal reit eang, um, ond bod gennym ni y pedwar branch yma. Wedi bod reit dawel ar syrtri bore yma, wedi cael i'w ddain drio gwn i mewn. Um, newydd weld un o'n efo um, problem efo'i glistia, sy'n so, jyst yn rhaid dipyn o ddrop sydd efo. Mae yna ast fach um, labrador felyn allan o fanna. Um, Sa'n byd yn bod yn ei, mae'n jyst yn dod i mewn am llawdriniaeth, mae'n cael, um, um, mae'n cael ei thori arni heddiw. Um, llawdriniaeth, um, da ni'n neud yn reit rheolaidd. Uh, Cadi Dihan, mae'n 8 mis oed, a mae wedi dod yma heddiw i gael uh, ei operation i sbalu, i stopio i gael cwm bach. Mae yna lot o broblemau i gael os, os wneith i gael cwm bach hefyd. Um, dwi eisiau cadw i mor iach a bosib.
Yn amlwg mae'n anaesthetig um, efo yr llawdriniaeth, felly da ni angen edrych siŵr bod y galon yn gweithio'n iawn, um, bod yna ddim problemau cyn i ni gychwyn, um, jyst wneud yn siŵr bod yna ddim risg na da ni'n mynd ymwybodol ohono fo mewn ffordd. Um, a wedyn, um, Anna, un o'r fets eraill fydd yn gwneud y llawdriniaeth bore yma, bod fi'n gorfod mynd allan um, i'r ffermydd a falle. Bob dim yn iawn fan'na. Wel, 'dan ni 'di dod i ffarm 'y mrawd i Tyn Drain lle mae o'n cadw gwartheg duon Cymraeg yym pedigree 'ma yym a mae'n ddiwrnod torri ar y lloea heddiw. Yym ma' genna fo ryw chwech neu saith ballu i neud. A wedyn 'dan ni jyst isio edrych os 'na lôn mewn ryw fuwch bach reit arbennig sgynno fo hefyd. Digon i gadw ni'n brysur. Iawn Daf, so ti'n ama bo hon di ail ofyn dot? Rwy'n i'n dweud e. Ie, o- ie, mae i fod i ddod â llo mis Ebrill yndi? Yndi. Ie, neith i m- m- llo rhyw bedwar mis felly sy'n ni. O ie. Yym so...
O, mae llo tan mis Awst lly. Na. Mae torri ar y lloeau ym yn swydd dan ni'n neud yn rheolaidd iawn fel milfeddyg. Ym ffordd ai'n neud nhw, mae yna amryw o wahanol ffyrdd o dorri ar lloeau. Ym ffordd ai'n gneud ydi, fatha oedden nhw'n neud estalwm os liciwch chi, efo efo haearn poeth felly. Ym felly jyst ym mryn o local anaesthetig iddyn nhw, torri drwy'r croen a wedyn clampio ceilliau a wedyn torri nhw i ffwrdd efo'r huarn a iwsio hwnnw wedyn i serio nhw. Um, a wedyn mae'r gwres, yr huarn wedyn yn, yn atal unrhyw haint os liciwch chi ddatblygu yn, yn lle da chi ydi torri. Um, mae, mae, i fod yn onest dwi rioed wedi cael problemau o gwbl, mae'n mae method um, hen ond sydd yn dal i weithio yn, yn wych iawn.
Mae'n handi iawn cael chwaer fel et yn di weithiau. Pan mae'n rhywbeth y mater, dim ond codi'r ffôn de, a choli. Um, weithiau mae'n gallu sortio'r broblem allan heb ddiod allan lle de, mae'n gwybod be di be. Ac os oes rhywbeth mawr y mater, yn yna ddydd ein os, chi, dim ond eisiau codi'r ffôn lle de.
O mae'n braf iawn dydi ffarm Dafydd am bod ni'n nabod yn gilydd gysled wrth gwrs am bod o'n frawd i fi um, a cael rhyw dynnu coes a, a falle mae'n dweud pethau wrtha fi fysa pobl eraill ddim yn. Um, a ddain ar ei fath efo fo, dyw mae'n, na mae'n bleser. A mae'r ei fath efo gweithio mewn ardal um, leol lle dwi wedi cael yngeni a magu. Um, dwi'n fwy o ffrindiau efo rhan fwy o'r bobl mae'n bod fi'n agor nhw ys pan o'n i ddim o beth. Mae gen i reit ardal um, reit eang i fod yn onest efo, efo gwaith. Yn, ein, yn mynd o bala i ruthin weithiau dimbach. Um, ardal reit um, fechan ydy hi, yn enwedig um, ar gyfer gwaith nos, lle mond yn cyfro o bala ar gyfer hynny. Mae'r ystadegau ynglŷn â milfeddygon ifanc newydd ddod o coleg um, yn gyrru ar y ffyrdd yma yn y flwyddyn gyntaf ar ôl pasio yn ddychryn i fod yn onest. Dwi'n meddwl bod nhw'n uh, deud bod tua hanner um, ohono ni yn, yn cael damwain car. Um, a dwi'n meddwl na rheswm pur am hynny di bod ni ar has da isio pleisio, peidio bod yn hwyr a i methu ffeindio llefydd a ballu. Ie, felly mae'r uh, pwysa mlaen, ond dwi wedi penderfynu erbyn o'n ar ôl cael ambell i dolc bach. Um, na peth gorau i wneud ydy pwyllo a bod 5 munud yn hwyr, neu llai o niwed yn diwedd i bawb. Dwi'n dod o yym ffarm o'r enw Coed yr Hygen yn Nhrawsfynydd. Yym 'dan ni 'di ffarmio yna ers drost ugian mlynadd ŵan. Yym a wedyn yym ma' ffarm deuluol ydi. Mam a dad adre'n ffarmio yym a ffarm ddefaid a 'dan ni'n cadw ceffyla a ballu acw 'fyd a neud lot o arddangos rheini. Ma'r merlod yn bwysig ofnadwy I, yy, nid yn unig i fi ond i'r teulu i gyd, mae o'n hobi, 'dan ni yn fwynhau efo'n gilydd. Yym, 'dan ni'n magu Merlod ŵan ers rhyw bum mlynedd ar hugain felly. Yym, felly mae'n braf ar ôl wsnos brysur yn gwaith cael jyst dod adra a mynd â nhw am dro a gwllwng nhw allan a edrych ymlaen i'r ebolion bach gyrraedd a ballu adeg yma'r flwyddyn. Da ni'n byw mewn nefoedd i fod yn onest, da ni'n lwcus ofnadwy. Yym a mae o'n gynefin gwych ar gyfer magu y merlod mynydd Gymraeg 'ma. Yym mae o'n lle ma' nhw 'di ca'l 'u 'u gneud i fyw i fod yn onest.